pol meno dano ma pe oto, dano ma mere cwinye kec, en mito mere pole dang oto, mito time i kom ngat akwo. Jok mukene ma ka ineno omot ticce myel i poto, meno lajok akwo, ee meno lajok akwo, jok ma i iye eni-ni meno lajok makwo. Ineno nyingi calo lajot, lajot, lajot mo dong gin areco. Ento ojot pat ki laa, pe cake ki laa. Iwaco mere ni jok. Aa, Mister Olara amito wai ni jok eni ni ma ilwongo ni jok-ki, wan macalo Africa nyo wan macalo Acholi, onongo kare ma muni pe nyo dini pe, wan wangeyo Lubanga wa iye jok. Jok eno obedo jok tibu. An aneno wai ni jok eno ni obedo jok tibu. pa kwerewa nyo pa danowa ma yam oto con ki con. Awaco ka maleng ni gwok nongo yam obedo latela, obedo lalweny i mony, obedo latela i wi mony mapatpat, obedo gwok bene daktar, dano i gwok nyo obedo dano madit kare ma en kwo. Jok jok ka malo, ka in itimo jami mabeco i lobo kany, Jo coka malo dok keto jone enoni bedo calo lukony. Komi top ento in gin dok dugo ka tic. Weko ka walwongo ni joka anyodo, joka anyodo tye tipo pa kwariwa madongo ma yam guto. Ma enini kilolone awe ni jo mukene oto ma onongo yam tye ka konyo dano nyo lawi dano i yo mapatpat. In ipongo ni jok eno ni bino mere magi, poto i komi calo in olara nyo poto i kom calo an nyo poto i kom calo acora. Ka opoto i kome, mukene mukene leko i gin mogo ma ma mito time cok pi dwe adek anyim. Mukene poto i lek, in ipongo ni mukene ipoto i lek, ni in ikwany yat munyo omi ki latwo munyo, ci in inero bene mukene cako tongo yat, ci itero ki latwo ma nongo en owacci ilek-ki, ci ipon latwo-ni tye acam, twone ocango, meno en aye ilwongo ni jok anyodo ma nongo gibino pi kony. Jok anyodo. ma ryemo jogi mukene calo aywayagi, kulugi, ee, ee, lujok lyel gi eni-ni, nongo jogi maraco ma gin jone cani ma anyodo cani ka tye i kom an nyo i kom ngatti mo, in inongo ni en dok nongo ger loyo jo ca. Ryemo oco carre i komi, kwanyo ki i komi, ma giwaco wang cam ma mitte, mitte, mitte, mitte, ci gimiyi, miti in ma gilwongo ni in ogaa mo ata, ci inongo ni in iweko tipo moni ca marac-ci weko dano ca, dano ca iwinyo ocang. Man aye gin ma tye. Aa, ce mukene, jok mukene, tye calo jok mukene magi bino i te cat pa lapiro, Opii oromo bino wa ger ma calo oro eni ni bino boyi o kwa i nyako kwa i nga nongo oboyi o king king king king meno mukene bene ka pe inene yubu en jok man ma anyodo ma ka gwok nyo ngate mogo yubu kome ma cal tiyu tekwaro eno ni gin ene mukene mogo iwinyo a ngedo nyap angedo opo wod angedo opo lunyo bongo ka ikome pien gin mubino iye kede ni obino ki gin marac yamo marac gengo marac tibu marac. bino i te can pa lapiro mo kadi ka itye ka wot i yo, in inongo tipo mukene ilwonyo olara ci ka imanyo nge ko ma inongo obedo dok dano pe. Man eni ni man kit ilwongo ni ka kec kom. Ka iye kono? Ka mukene ka dong iye en aye dong mukene in idok dong two i kom. Gabi dong. Dong gabi.
Pien meno dong en kede wa i dwoma dok baa ata, ma dong ticgi pe, mogo dong iyenyo bene cam i komi. Mogo itye ka wot i wanga yo kuman, in iwinyo kor tyen dano ni wop, lirupu, lirupu, lirupu i ngi kany, imanyo, inongo bene pe, inongo kit dano-ni bene pe. Ma ineno, inongo gin eni-ni timme i kom dano mapol, itye ka baro yengi nyo itye ka nyaro raa-gi, iwinyo mogo lwonyi mere ki nyi, Acola!

En gin jone ene dok gitiyo i kom jo enoni ma gigabbe i komi, ma bino ka timo bal i komi. Man aye gin ma polle gin ma timme jok maraco. Anyodo wang mapol bedo jok mamwol. Polle ka tye ka yelo an nyo opoto i koma, polle myero obed ka waco gin ma konyo. Myero abed awaco gin ma gwok nyo kit ma myero edo ki gang, awac kwan nyo wadwi mogo tye ka bino i paco nyo ango tye ka timme. Ee, latwo ka opoto pingo man ma twone dong pe mito niango dano ma kome dong yat gimiyo pe cang, in ia malo mukene itongo yat ci imiyo, inongo kodi latwo-nu aa woko. Man aye anyodo. Jok anyodo tye i eno. Ma jok anyodo me tic eno, ka inen jok anyodo, dano ma tye ki jok anyodo i kome, polle wang ma kiwero kome nyo kiyubo kome. Ma layub kome bedo calo kwero me rok. Me rok pe romo gamo dano macalo wan egiya pe waneko dano yam-mi, ka yam in bene ineko me rok. Ka ibicito ka kwero dano ma oneko Merok, ikwanyo dano ma yang bene olwenyo ki Merok. Dano ma biloro anyodo nyo biwero wer kom dano me anyodo omyero obed dano ma onongo yang tiyo con, ma yang bene giwero kome, ma gilwongo ni ajwaka, ma yang giwero kome. Kaka en bene wero eni, en jok anyodo eni kaka en wero. Doggola aye wero ma ka tye amyel in imyero imyel owenge apapat, cam mapat pat ma jok moni mito mito mito mito mito. Labode calo mukene ineno jok apol ma nwa kani iwinyo i kalawina kwa morogi, kwa bakagi, kwa kilakgi, kwa angagi-ni, meno en gin tipo ma gin bino ite cal pa godi madongo ma gigwoko gang ma ka gubino, jone enni bino bene, lutong yat bino i kine, jo ma bino gene tye dwong, ma gin jone gibino ka timo jami mapat pat. Jami ma gicwalo i kome arany aranyi, gin jone eni yamo enni gingweyo, gineno weng, pien gineno ma dok loyo. Jami mukene calo yono lara giromo tero i ot yat kwer, aona acara bene pe gik, tiko mene gin ango, komi bene oyub cito oyuu yuu. En gin anyuto enini ka jok ma gang ma kilwongo ni jok gang ci gibino loko ni latin eni tye ka twoyo gin akuman oman oman oman oman, dye ayang ngidi munyongo wa gin akuman i doggola wu kineko dano pe kiculo kwo kitimo gin akiman pe gin onyo pe kitimo dyel pa ngidi me yam oto akuman oman oman woko wun pe wupiyo kwone gin eni ki en aye tye ka kuman ka wutimo gin eni eni eni eni dano ni bia. meno waco i gang ma ka jok ma bino ka kony loko eno ni ci ludito to bedo piny ki neno ada ada yam gina kit man yam otimme yam gini eni ada be otimme ka jo mukene ma yam tye in ineno ituco waco ne ni gini eni yam otimme kuman kuman kuman kuman ci ludito bedo piny ki neno yo me yuboneo ma man Yok anyodo pe jok marac. Pol jo mukene wa ya ka dong in itiyo ki jok ci dong in idano ako. Aculi yam onongo gwoko ganggi ma onongo munu pe ee wi dini bene pe, gin gigwoko gang ki daktari madongo eni. En aye ka ce otwo tye yat bene onongo ot yat pe, in inongo en gin jo-ni eni-ni in icito botgi gin miyi yat mapapat. ci inongo dano moni a can. Man aye gin ma tye. Um, atamo ni omyero kong alok apok iye lok me jok man ma kit awe ni dan ne kwo, ka dan akwo ni en aye jang jok en ma awe ni jok ajok iyigi, jok labinya gi nganga gi ni maro jo makwo. Ento jok ma gikonyo dano eni Tipo pa dano ma yam dong guto ma ginamogi yam wa i abila ma kwari ki kwari ma yam gikonyo dano gwok con bene. Mukene bene magi nongo gwok yam omeni nyo wayu obedo yam latic macalo ajwana, jok ene bene in ilako Ka opoto i komi, mukene in ipo ni, 'An latina ni eni myero oti kakare. Nongo dong en pe oto, en aye cwaka ca nongo dong oto. Ci mogo opoto i kom lakware mo, nyo mogo dok dok gangi bot latin omine mo ka tiyo en tic acel me konyo dani. Meno i waya alaka. Ento mukene ma nongo gin opwoyi apwoya ma nongo in aye pud icako rwede-ni, meno Tipo mapatpat ma nongo gin gibino ka kony man aye an awaco ni wek dano gunge ni lienni pe obedo gin mo marac